א גוטן טייערע און הייליגע אידן, ס'קומט די יום טוב פורים אויף די וועלט, ס'קומט פורים אויף די וועלט, לאמיר אביסל אריינגיין, לאמיר אריינטאנצן און פארשטיין די טיפקייט פון פורים, וואס איז די ענין פון פורים, און פארוואס איז דא א מצוה פורים פון טרינקען וויין. ס'איז זייער גרויס פאר יעדע מצוה די הכנה צו די מצוה. ווייל מען טוט די מצוה אן קיין הכנה טוט מען טאקע די מצוה, אבער אויב מען טוט עס מיט גרייצער וואס אונז טוהן מיר יעצט, איז טוט מען עס מיט א מער א טיפקייט, מיט א מער א געפיל, ס'גייט מער אריין אין די ביינער. ס'שטייט פירעמער דורך די ענין פון מחיית עמלק, עמלק איז געקומען אשר כרכו בדרך, וואס האט דערקאלט געמאכט אויפן וועג, אויפן וועג צו טוהן די מצוה, צו די הכנות צו די מצוה, דאס האט ער קאלט געמאכט, עס האט אים נישט געשטערט אז אידן טוען די מצוה, עס האט אים נאר געשטערט די וועג וואס זיי גייען צו, אז זיי גרייטן זיך צו די מצוה, און די מצוה איז סאך שטערקער. פורים איז גאר א גרויסע טאג, אזוי ווען צו מיר זעהן, מען זאגט נאך אז דער רבי זכרון לברכה האט געזאגט אז ס'לוינט זיך צו לעבן זיבעציג יאר און דורך גיין אלע שווערע זאכן, צו אפילו אסאך עבירות, כדי איין מאל אפילו צו ליינען די מגילה. די גרויסקייט פון ליינען די מגילה קען מען זען פון די מעשה די הייליגער מר' יוסף פון ספינקא האט פארציילט, אז ס'איז געווען א אינגערמאן וואס פסח אויף די נאכט נאכן סדר האט ער שוין געהאט געענדיגט אלע זאכן די הגדה און אלעס, און ס'איז שוין געווען שפעט ביינאכט, האט ער געטראכט צו זיך אז. ס'שטייט דאך אז די סעודות פון אחשורוש, די סעודות פון אסתר, איז געווען פסח, איז אפשר די ריכטיגע צייט צו ליינען די מגילה? האט ער טאקע אזוי געטון, ער האט אנגעפאנגען צו ליינען די מגילה, אויבן אין הימל איז געווען א נשמה, וואס די נשמה איז געשטאנען ביים טיר פון גן עדן יעדעס יאר, און ווען אידן אויף די וועלט האבן געליינט די מגילה האט מען געעפנט די טיר, און וויפיל נשמות ער האט נאר געקענט האבן זיך אריינגעכאפט, אבער די נשמה האט זיך נישט געקענט אריינכאפן, האט די נשמה באשלאסן אז ער גייט דארט בלייבן, ער גייט נישט אוועק גיין מצה פירם, ער גייט בלייבן און ווארטן ביז נעקסטעס יאר פירם, אזוי נאך פיר וואכן ווארטן איז אנגעקומען פסח, און דא איז דא אינגערמאן אויף די וועלט וואס ליינט די מגילה.

זעט מען פון דעם די גרויסקייט פון ליינען די מגילה אפילו נישט פורים איז כל שכן וכל שכן פורים וואס איז א גרויסע זאך ס'איז די בני יששכר ברענגט פון די חידא אז אין פורים איז מרומז אלע ימים טובים אונז ווייס מען דאך די גמרא זאגט אם כל עמי עד מ בטלים ימי הפורים לא בטלים אויב אלע ימים טובים גייען בטל ווערן פורים גייט בלייבן פורים איז ראשי תיבות פסח, די ו' איז ו' סוכות וואס איז א המשך פון פסח, די ר' איז ראש השנה, די י' איז יום כיפור, און די מ' איז מתן תורה. און ער מסביר פארוואס אלע ימים טובים האט צו טון מיט פורים. אזוי ווי עס איז געווען פסח יציאת מצרים, מאדך מען איז ארויסגעגאנגען מעבדות לחירות פון קנעכט צו פרייהייט, כל שכן פורים וואס מען איז ארויסגעגאנגען פון במסור לחיים, מען האט געדארפט הרג'ענען אידן, מען איז געבליבן מען איז געראטעוועט געווארן, שביעית איז דאך מתן תורה שטייט איך האדער כבלי במאי אחשורוש מען וואלט רעדן טיפער אז מען האט נאכאמאל מקבל געווען די תורה, ראש השנה שטייט איך ספרי חיים וספרי מעשים, שיחה און לפניו אז אז עס איז דא א א דין וואס עס איז דא אפען די די ספרים פון די טויטע מענטשן און פון די לעבעדיגע מענטשן און דער אייבערשטער באשליסט און דאס איז געווען פורים אויך עס איז געווען א גזירה וואס עס איז געווען ספר המעשים און ספר החיים עס איז געווען א א א א א גזירה אויף אידן אז זיי זאלן געהארגעט ווערן און די און די בני ישראל האט זיך געלייגט צו דאס ווערט נשׂורה יעדעס יאר יום כיפור. אידעך אידעך יום כיפורים פורים איז ער מוחל על עבירות יום כיפורים און סוכות איז ווייטער המשכה פון פון פסח איז דארף מען פארשטיין די טיפקייט פון פסח איז וויאזוי ווייסט מען די מהות פון די יום טוב די טיפקייט פון די יום טוב די קערעקטער וואס די יום טוב איז איז דא צוויי וועגן וויאזוי מען קוקט איין וועג איז אז מען קוקט אויף די נאמען פון די יום טוב און די צווייטע זאך איז אז מען קוקט אויף די מצוות וואס מען טוט די יום טוב, און די נאמען פון די יום טוב הייסט פירם, שטייט אין די מגילה פארוואס הייסט עס פירם, על שם הפיר, פיר מיינט א גורל, על שם הפיר אויף די נאמען פון די גורל וואס המן הרשע האט געווארפן א גורל וועלכע חודש און וועלכע טאג ער זאל הרג'ענען די אידן, וועגן דעם הייסט עס פירם. לכאורה, פארוואס הייסט די יום טוב די נאמען פון די גזירה? ס'דארף דאך הייסן אויף די נאמען פון די ישועה, פון די הצלה, אזוי ווי פסח הייסט פסח השם על בתי ישראל, דער אייבערשטער האט איבערגעשפרינגען און געראטעוועט די אידן, צו חנוכה הייסט חנוה ק ה, פארוואס הייסט פורים אויף די נאמען פון די גזירה? נאך א זאך דארף מען פארשטיין, חייב איניש לבהמה בפריה אדער ליהודה בין ארור המה לברך מותך, אז א מענטש דארף ווערן מבושם, א מענטש דארף זיך אנטרינקען מיט וויין, זאל ווערן אזוי מבושם, אזוי אנגעטרינקען אז ער זאל נישט וויסן, בין ארור המה לברך מותך. לכאורה די פשוט'ע טעם פארוואס די חכמים האבן געזאגט אז מען דארף טרינקען איז, מען זאל ווערן בשמחה משתה ושמחה, מען זאל לויבן דעם אייבערשטן פאר די ניסים וואס ער האט אונז געטון, אויב אבער מען קומט צו צו א פלאץ עד לא ידע בן ארור רמא אלא ברך מנחה, וואס איז די ענין? נאר דאס צו פארשטיין דארף מען אריינגיין אין א ענין וואס ווערט גערעדט אין חסידות בפרט בכלל און ספרי חבד בפרט, אויבן אין הימל איז דא צוויי מדריגות. ס'איז דא א פלאץ וואס די פלאץ ווענדט זיך אין די עבודת האדם, ס'ווענדט זיך ווי גוט מען איז צו ווי שלעכט מען איז, ס'האט צו טון מיט די בחירה פון די מענטשן אויף די וועלט, אבער ס'איז דא א העכערע פלאץ וואס ווערט אנגערופן עצמיתו יתברך, די עצם, די אייבערשטער אליינס אן קיין שום צמצום, וואס דארט איז נישט מעלה און נישט מוריד, ס'איז נישט קיין חילוק גארנישט פון די עבודה וואס מען טוט אויף דער וועלט. און די צווייטע חלק, די נידריגע חלק, איז שוין א צמצום וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אז ס'האט צו טון וואס אונז טו מיר. אבער דער אייבערשטער אליינס פאר די צמצום זאגט איוב, אם חטאתו מה תפל בו. ורבי פשעיך מה תעשה לו, אויב האסטו געזינדיגט וואס וועסטו טשעינדזשן דעם אייבערשטן? ומרבי מעשיך, אויב האסטו אסאך, ומרבי חטאיך, אויב האסטו אסאך עבירות געטון, מה תעשה לו, וואס קענסטו אים טון? יענער פלאץ קען מען נישט טאטשן, נישט קיין חילוק וויפיל עבירות מען זאל טון, נישט קיין חילוק וואס מען טוט, די פלאץ הייסט למעלה מטעם ודעת, א פלאץ וואס איז העכער פון טעם,

אן קיין שום פארוואס. יעצט, המן הרשע האט געוואוסט גאנץ גוט אז פון די פלאץ וואס איז יא תלוי אין די עבודה פון די מענטש, עס האט יא צו טון וואס אונז טוען מיר אויף די וועלט, פון די פלאץ העט ער נישט קענען מען זאל מצער זיין די אידן, ווייל אפילו די אידן זענען געווען דעמאלס שוואך זיי האבן זיך געבוקט צום צלם, זיי האבן נהנה געווען פון די סעודה פון אחשורוש, אבער די גמרא זאגט דאך, אפילו פושעי ישראל, פושעי ישראל, מלאי מצות זענען אנגעפילט מצות כרימון, אזוי סאך קרח ווי א מילגרוים האט, אזוי סאך מצות האבן זיי. במילא האט המן געוואוסט, אויף יענע פלאץ איז נישט דא קיין טשענס, ער קען נישט מקטרג זיין, ער קען נישט באזיגן די אידן. ער האט אבער געארבעט, דער רוח הקדוש זאגט אז ער האט געהאט דרײַ הונדערט מקובלים וואס האבן געארבעט מיט אים, ער האט נישט געארבעט נאר פיזיש, ער האט געארבעט מורא'דיג מיסטיש אויך, און ער האט געוואלט מקטרג זיין און מנצח זיין די אידן פון די העכערע פלאץ, וואס יענע פלאץ איז נישט דא קיין טעם און קיין דעת. וועגן דעם האט ער געמאכט א גורל, וואס איז א גורל? א גורל איז א זאך וואס. מען ווייסט נישט וואס צו טון, ווען איין זאך האט א מעלה איבער די אנדערע דארף מען דאך נישט מאכן קיין גורל, מען ווייסט דאך קלאר וואס צו טון, אבער א גורל איז א זאך וואס איז ביידע גלייך, עס איז נישט דא קיין טעם, נישט דא קיין טעם פארוואס דאס מער ווי דעם, דעמאלטס מאכט מען א גורל, א גורל איז קומט פונעם אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער מאכט זאל ארויסקומען, האט ער געבראכט א פועל דמיוני צו מעורר זיין יענע פלאץ וואו עס איז העכער טעם ודעת. נאך א זאך האט ער געטון, ער האט געמאכט א יעשי עץ גבוה חמישים אמה, ער האט געמאכט א בוים אויפצוהענגען מאטכע פון פופציג אמה, אויף וואס עפעס אזא הויכע בוים פון פופציג אמה? נאר די גמרא זאגט אז ס'איז דא פופציג שערי בינה, נײַן און פֿערציק האט משה רבינו משיג געווען וואס איז נוגע פאר די וועלט, אבער די פופציגסטע איז די העכערע פלאץ, וואס יענע פלאץ איז למעלה מטעם ודעת, האט ער געמאכט א פופציג פֿי אַ אַרמדיגע בוים, אַז ער זאָל מעורר זיין יענע פּלאַץ. יעצט, דער אייבערשטער קען ווען מאַכן די נס אויף צוויי וועגן. אָדער קען ווען דער אייבערשטער מאַכן, אַז ער זאָל נישט אָנקומען צו יענע פּלאַץ, ער זאָל נישט קענען מקטרג זיין פֿון יענע פּלאַץ, ער זאָל נישט קענען מצער זיין די יידן פֿון יענע פּלאַץ. אָבער דער נס וואָס דער אייבערשטער האָט געמאַכט פֿי אַרם איז סך גרעסער. דער אייבערשטער האָט געמאַכט, אַז אַפֿילו די פּלאַץ, ס'איז למעלה מטעם ודעת, ס'איז נישט דא דארט קיין ריזן און ס'איז נישט דא דארט קיין סיבה פארוואס ער זאל ליב האבן די אידן וואס און פארוואס די קשר מיט אידן זאלן זיין אפילו פון יענע פלאץ איז האט ער אויך ליב א איד. די פשט דערפון איז, און זאג מיר יעדן טאג, דאס טוט מיר שטיין אויף די חידה וואס אונז האמיר נאכגעזאגט, וואס האט אלע ימים טובים מיט פורים? פארוואס אלע ימים טובים זיכער מיט פורים? וואס זאגן מיר אונז יום טוב? אתה וחרתני מכל העמים, ואהבת זרעני ורצית סבני, דו האסט אונז אויסגעוועלט פון אלע פעלקער, האסט אונז ליב געהאט און האסט געוואלט אין אונז. וואס מיינט בחירה? אז מען וועלט אויס איין זאך איבער די צווייטע. אויב קוקט מען אויף אידן ווערסעס גוים, א איד איז דאך הייליג און טייער, ער האט א אידישע נשמה, א חלק אלוקי ממעל ממש, וואס איז א גוי קעגן אים? וואס הייסט דער אייבערשטער האט אויסגעוועלט? איינס איז דאך נישט צו קאמפערן אפילו מיט אנדערע. אתה וחטאני מכל העמים מיינט דער אייבערשטער האט אונז אויסגעוועלט אן קיין פארוואס. ביידע זענען גלייך, און עם כל זה זאגט דער אייבערשטער איך וועל די אידן.

יעקב, א איד איז גארנישט מער פונעם צווייטן, עם כל זה זאגט דער אייבערשטער את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. די קשר וואס ווערט נתגלה פירם איז נאך גרעסער פון מתן תורה, אזוי ווי די גמרא זאגט אז במקמא דאא רבא לא ראיסא, אז א מענטש וואס פירט זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין האט א תירוץ, מ'האט מיר געצווינגען, כפה עליהם הר כגיגית, דער אייבערשטער האט גענומען די בארג סיני און עס ארויפגעלייגט אויף די אידן, ער האט געזאגט, אנעמט די תורה, גוט, אנישט, קום, כ'לייג אראפ די בארג, עס ווערט צו אלע באערדיגט דארט, האט מען א תירוץ, מ'וועט מיר צווינגען. אבער רבי מיכל שרייבט עס הדר קבליו באהבה, מ'האט עס אנגענומען מיט אהבה. עס קומט אויס אז די קבלת התורה פון פורים איז געווען אויף א טיפע אופן, א אופן וואס איז למעלה מטעם ודעת, איז אזוי ווי די קשר פונעם אייבערשטן מיט די אידן איז פורים געווען, למעלה מטעם ודעת, וואס מיט דעם האט מען זיך געשלאגן מיט המן, און דער אייבערשטער האט געזאגט, ס'איז נישט דא קיין פארוואס און ס'איז נישט דא קיין פארווען, ס'איז אפילו די הויעכע פלאץ וואס ס'איז נישט דא קיין שום סיבה, האב איך א מורא'דיגע קשר און כ'האב מער ליב די אידן, אזוי אויך די קשר וואס איז דא צווישן די אידן און אייבערשטן דארף אויך זיין פון אזא מין פלאץ, מיט דעם וועט מען זייער גוט פארשטיין פארוואס פורים.

דאס איז די נידריגע מדריגה וואס איז נאך נוגע די עבודה פון די מענטש, אבער אזוי ווי פורים איז נתגלה געווארן א קשר פונעם אייבערשטן וואס איז העכער פון דעם, וואס איז למעלה מטעם ודעת און נישט דא קיין סיבה און אן קיין סיבה האט אונז דער אייבערשטער ליב אן קיין פארוואס אן קיין פארווען, במילא טרינקט מען זיך אן עס איז זיין אדער לא ידע אפילו עס איז נישט דא קיין שום אונזער עבודה, פון יענע פלאץ דארף מען זיך מקשר זיין צום אייבערשטן. און כ'בין ממש זאל זיין א מאת שם אין די נעקסטע שיעור אביסל טיפער אין דעם.